Chi bai vek u le, in lo dam tlang em? Vawiinah chuanin Qatar Airways a cabin crew ka nih chhoh dan ka rawn sawi dawn a, i a bik takin thalai ho khan in lo ngai ngaithla uluk deuh u la, i keimah anga aviation line a lut duh si cabin crew ni duh te tan i leh i mahse a kal hmang hre si lo. ih engtiang a bul tan tur nge tih hre si lo khang ho tan bik liau liau khan tun chum ka video chu ka rawn sawm dawn ka rawn ka rawn ah sawi dawn a ka rawn siam a chuan umm hemi hi bik hi eh comment hrang hrang kem a video hrang hrang ah eh comment ah ih request a tam em em a Qatar Airways ka i luh chho dan lo tih lo ti lang rawh min rawn ti thin a ah siamna hun video rawn siam pawi ka duh lutuk a amah erawh chu hun hi ka neih tam thin loh avangin leh. ih kan off days ah te mut kan duh thin avang hian hun ka nei thin lo, amaherawh chu a vawiinah hei in ah request te ngai pawimawhin rawn tih hram hram ka duh a, ah chuvang chuan ah uluk tak khan min lo ngaihthla sak dawn neuh aw, kan sawi nghal deuh bawrh bawrh ang ih hun tam kan la lo ang ah. ka luh chho dan tiin han chen dawn ila luh chho dan em em hi ih han sawi tur ang hian ih ka ah ka nei em em bik lo a ih tuna Qatar Airways a ka thawh hma hian kum nga lai hospitality industry hemi customer service ah hian kum nga experience ka lo nei tawh a chuanin a hmasa berah chuan two thousand eighteen ah college ka graduate a. College ka graduate hnuah Hotel Management kha thla thum chhung ka training phawt a nih chu, chu chu Aizawl ah vek a nia. Chuan khateia Hotel Management ka training zawh khan Bangalore ah hnathawk turin kan chhuk a, Bangalore ah Hotel ah kan interview a. A ni loh i Aizawl atangin i WhatsApp nge i Skype hmangin kan interview phawt a, khata kan tlin hnu khan Bangalore ah hnathawk tur khan kan chhuk thla a. Chuan hotel ah hian kum hnih vel kha ka thawk phawt a, amaherawh chu kha kan hriat theuh angin Covid te a rawn ni chho a, Covid in khawvel a chawk buai hneh em em a, khati lai pawh khan keimahna ka hisap ka lo rilruk dan chu an tien hotel ah ka thawk pang a, experience che ka lo neih tawh anih phei chuan interview ka pe pang a, airlines i hemi hrang hrang. recruitment a awm na apiangah interview ka pe ang tih kha mi rilru pua hotel a thawk pawh kha ka ni reng bawk a chuanin amah ka rawn sawi tawh ang khan covid a nia ti khan engmah interview na tur pawh awm lo khawp khan khawvel kha ih a chawk buai a kha flight zawng zawng an cancel a ti khan ka ti ang karah phei ka chuan recruitment kha awm ngaihna kha a awm lo hrim hrim a chuan haw runpuiah te kan rawn haw chho a. A haw runpuia ka haw hnu khan umm boruak a zia hnu ngaw rawh aw two thousand twenty mikha mikha kum tawpah Bangalore ah bawk ka chhuk leh a ka hotel thawhna ah bawk thla thum vel ka zu thawk a chuan i khami hnu khan ah ka hna kha sun ka duh vang khan hemi Tommy Hilfiger i American clothing brand umm inhriat theuh ka ringa khatah khan kum hnih vel ka thawk leh a chuan chumi hnuah Victorinox Swiss Army Knife hemi englo siam chhuaktute hemi brand ah hian tuna ka tlim hma thleng hian ka thawk a chuan kha kha eh a hma experience ke lo nei tawh te ho chu nia umm ah two thousand twenty two boruak khami covid boruak zia hnu kha a that that wek phei kha chu two thousand twenty one thleng ami a aw kha khatiang vel a nih vang khan interview na tur kha a awm lo tawp a chuan eh two thousand twenty two atang khan interview ka pe chho a. Hemi international a interview ka pek hma hian domestic a interview ka lo pe ve nual tawh a, tun tum hi interview ka pek cabin crew ni tur hrim hrim hian interview hi vawiriat lai ka pe hman a, vawiriat na ah ka tling zeuh a nih chu keimah pawh hi maw chuan a vawi a vawi ruk na vel thleng kha chu domestic ah khan ka try phawt a. A chhan chu domestic a experience nei an duh phawt an tih thin avang khan khava han domestic kha international kha try ka tum ngai lem lo a. Ih chuan i hei Air Asia hian vawi hnih lai kha ka interview hman a chuan Akasa Air ah hian vawi li vel a mawni kha aw ka va kal hman kha i ka tling thei lo a chhan chu hei hindi ah te ih kan lo tha tawk lo a Mizo phei chu kan buaina a ni ziak khatah khan Min reject zia nih chu a tawpah ka tling thei thin lo a. Chuan two thousand twenty two October thla khan Qatar Airways i Bangalore an rawn kal dawn tih ka hria. Ka apply a chuan ih ka va interview ve phawt a October thla sanghnih sawmhnih pahniha. Khatah khan ih first round pawh ka bal tlang zo lo a, ih first round ah min drop a. Chuan a kum a leh pekah. Two thousand twenty three March Ngaw aw ni eng zah nge kha aw ni sawm panga ni sawm pathum vel mi leh khatah khan ka va interview leh a ka apply leh chuan ka interview leh khatah khan ka tling chho tak kha nia kha ka tlin chho dan chu nia chuan umm Qatar Airways ah bik hian interview pe tur hian A hma chuan open days an ti thin a hei a duh apiang ve interview thei tur ang khan an ti thin a amah erawh chu kan interview hun lai vel te khatiang khan khatiang open days kha an ti tawh ngai lo a ah keini kha ih online in kan apply phawt anih chuan mahni website atang hian an website ah in lut anga carrier tih option a awm khatah khan ih interview an neihna tur hmun vel kha a awm vek ang kan apply na tur te nen maw umm. Interview pe tur hrim hrim hian first round khatianga interview a va kal tur hian ih online in kan apply phawt a, kan CV te kan submit a khat a ih min select phawt kha angai ni chu eh mahni duh ang ang in ti khan ih first round pawh kha ava interview ri ngawt thei lo nih chu. Tikhan online in kan apply phawt anga kan CV te an lo accept a leh an mahni eh duh ang zawng kan nih cheuh khan ih. Mail thu in min rawn bia a, hei kan interview ni tur te leh ih kan interview na a details zawng zawng hi tian an rawn ziak khat vek a ni chu mail ah khan ih kan interview na tur hmun chuan a hun leh a hmun kan inchei dan tur te leh ih-- eng nge hmeichhia mipa a kan ih attire kan inchei dan tur zawng zawng kha min rawn fix sak vek a nih chu chuan tikhan interview turin a date kha min rawn pe a tih ka va kal a interview hi ni thum ni thum chhung kan nei nih chu maw chuan a ni khatna ah khan ih C V kan drop a khatah khan basic interview min pe a ah-- hei why do you want to become a cabin crew tih te leh keimahni self introduction kan personality khatiang vel kha min zawt a chuan umm khata kan tlin khan a second round kha a next day ah a ni leh nghal a second round kan va kal khan second round bik kha ah chawhma ah english exam kan nei a chuan engrawh lawk ah first round a kan tlin khan. Ih interview hmaah interviewer hmaah kan va kal a khatah khan kan CV kan va drop a chuanin kan CV kan drop hnuah ih height requirement bik hi ah umm rawh centimeter a ni lo aw centimeter two one two centimeter hi chian kan ban phak a ngai a hmeichhe tan ih an heels pheikhawk sang ah an phelh a an ṭhing ṭhi chung khan two one two kha an ban phak khan. Tha kha i a tawk a, mipa tan chuan chhing chhit phal a ni lo a, aw chhing chhit aw chhing chhit tur a ni lo, ding di hlip ding di hlip umm ka sawi sual hmeichhe tan ding di hlip chungin an pheikhawk sang an phelh hnu a, ding di hlip chunga two one two centimeter an ban phak khan kha kha requirement ania chuan. Ih, mipa tan pheikhawk phelh lo a ti khan mahse ding tihlih phal a ni lo tia two one two centimeter kan ban phak kha ka kha a nilem e. Chutiang a height requirement ang ngawr ngawr kha hei Indian domestic airlines a khatiang an rawn tih ang kha a ni lo a. Ih, rawh awk, requirement ka insawi takah chuan ka rawn sawi lawk ang, hemi keimahni airlines bikah chuan. Kum sawm hnih pahnih atang hian an la tlangpui a, chuan class twelve i pass ngei ngei a ngai a, Indian passport i neih a ngai bawk a, chumi tih loh ah chuan eng nge a ngai dang le aw, chu chu one two centimetres chu i ban phak a ngai a, chuan English mahni tawk ah thiam ve tawk a ngai bawk a, kha kha ni mai a requirement ih an mahni atanga an rawn. siam dan chu tikhan first round kan interview khan an duh zawng ang kan ni a kan tlin chuan ih paper min pe a a tu ka invitation letter ih chumi hmunah chuan rawn kal a diary ah tah or keimahni slot min pe vek a nih chu ih chumi hmunah chumi hunah chuan i rawn kal ang a a hmun ngaiah chuan-- English exam kan nei ang a chuan ih chuta i tling leh a nih chuan umm skin exam hei kan vun ih scan khatiang kha an nei leh dawn a kha kha min hrilh a chuan a tu ka interview tur khan keimah bikha dar riat slot kha min pe a kha ka first round interview chu nia chuan ah on the spot ah tikhan kan tlin leh tlin lo min hrilh nghal a first round ah kha chuan maw. Second round a lo nia a tuka dar riatah thlen hman ngei ngei a ngai a punctual a ngai lutuk a ka rawn sawi tel duh chu khati lai khan dar riat a kal tur amah erawh chu minute hnih lek a rawn tlai pawh kha ih direct reject tawp an strict lutuk chuvang chuan hun hun hi maw an vawng dik thlap thlap lutuk a chuvang chuan ih punctual hle tur interview in lo nei ve a nih phei chuan tikhan. Dar dar riata ih English exam turin kan chan a, ih kha tih lai khan keimahni slot bik ah khan mi za hnih atanga za thum vel nge aw tiang vel chu kan i ni daih ang khatiang kha hall khat ah hei hotel ah a ni ta ih interview kan neihna kha ih hotel conference room ang banquet hall ang ah hian ih school a kan exam ang chiah hian ten dawhkan leh ih thutthleng an dat a khan mi pathum ang zel a then phei chu pali ten kan thu ta khatiang khan Kan thu a chuan ih exam kan nei chho a, ih exam kha hei objective ih tick the correct ang chi leh grammar exam a nih chu maw, English bik ah khan grammar leh ih comprehend comprehensive kha mi. Story chhiar a chuan story tanga i chhan tur ang kha a ni ta, minute sawmhnih chhungin chhan zawh vek ang a, i nih chu khami phek ngaw rawh aw one two three four phek li vel a nia kha kha i minute sawmhnih chhungin in chhan zawh vek ang a, phek hnih a ha a chan ve tawp kha object. Khami i tick the correct ang kha a ni ta. Chuan a dawt leh comprehensive kha aw phek hnih ang tawp a ni ta. Story kha tian i phek khat tawp a ti khan a inziak a khat atang khan a page lehlamah i question a awm a khat atang khan chhan tur a nia kha kha. Aw hun vawn thiam a ngai em em a ke phei chu ka tling kha ka ring tawh lo lutuk a. A chhan chu minute sawm panga thleng kha objective ah khami i tick the correct ah khan ka lo tang a. Minute eh recruiter nu khan minute li che in nei tur a rawn tih khan hei a chhan loh aiah ti mai ang ka ti khan hei a awm ang tur anga ka hriat a tricky lutuk a ni chuan question kha umm ka ti pawp pawp a chuan ah umm umm khami story bik kha tian passage ang hian a awm a tih ti khan a leh pe kha tian ka keu tawn a minute li chhung khan chhan zawh hman ka duh sia ti khan a awm ang tur a ka ti zawk zawk a chuan Time time a over a maw chuan minute sawmhnih a ral a tikhan la chhang zawh hman lo phei kha chu chhan zawh loh ang ang kha a ni mai an rawn collect tawp tawp a engmah chance min pe lo chuan ah khami vel kan paper an en hnu khan umm minute sawm thum vel a mi pawnah khan kan awm phawt a tikhan pawnah lo va chhuak ula ih a thenin in duh leh thingpui te a in ula. darkar chanve hnuah in rawn let leh dawn nia u an tia tikhan hun a ral a darkar chanve hnuah kan let leh vek a khatah khan keimahni a tling ho hming kha a tling nah serial number min pe vek a nih chu takin kan serial number ang zel khan tikhan min ko a chuan-- A tling a tling ho kha min ko dawn maw kan ti a, ih khatah khan ih a number kha an rawn ko phawt a ni chu chumi ih serial number rawng a rawh a, hmasa zawk kha sawm vel kha an rawn ko phawt a chuan kha kha hetah rawn kal ru an ti a, an tling a maw kan ti a mahse khang ho kha an reject zawk an lo nia. Eh chuanin umm khatah khan ih vahneih thlak deuhin English exam kha kan pal tlang a, ahh chumi zawhah eng emaw ih ih ih. English exam kha mi pal tlang bik kha mi za thum velah khan maw mi za vel zun in ka hria an chhawk ang chuan umm kha mi hnu khan hei kha mi ni la la a skin exam kha mi skin skin scanning enge ih kha mi ih kan vun en dik na kha mi kha an nei leh nghal dawn a vun en dik mai bakah khan ih-- Interview dang min pe leh tho a nih chu hei keimahni ih hei zawhna neuh neuh kan confidence te leh kan communication level en chhinna ang kha a ni mai. Chuan tikhan mi zahnih vel kha kan la bang a, chuan skin exam nei tur khan kan inpuahchah leh a. I hot chu i banquet room te kha ti khan an siam fel ta a hma hall lian deuh a an englo kha ti khan i a tel zawk in ti khan an siam fel a chuan recruit recruiter kha pahnih an awm a keimahni interview lai khan pakhat kha filipino a nia pakhat kha umm malaysian amaw ni chu aw ka hre chiang tawh lo an hnam kha maw pakhat kha chu filipino a ni tih kha chu ka hre chiang a umm chuan ahh. Khati lai khan i vanduai thlak deuh in ti mai ang. Ka khabe ah hei helai helai ah hian a rual in i arngeng lian deuh deuh ka in shave na a rawn awm a. Ka tlin kha ka ring tawh lo a nih chu maw? A chhan chu hei kan lo ralkha hriat dan phei chuan an strict lutuk a, vun an en pawn i led in te an an scan na vek thin an tih vang khan hei ka tlin kha ka ring lo ta mahse khami. Environment ka experience ve hrim hrim kha enge a leh vek atan tih khan ka ka duh ve hrim hrim bawk a, chuan tikhan kan ka hun a rawn thleng a tian room ah min ko lut a ih interview room dangah a then chu ngaw rawh aw a hma an rawn englo khan. LED light te nen thlap khan a rawn ti a mahse tun tum kha chu hemi tukverh bul eng rawn luh that na deuh ah hian tian min din tir a khatah khan kan hmai hi hetiang hei chal atang hian tian ten min en vek a tian chuan lehlam left leh right ih hawi rawh min tia tikhan an en bawk a chuan ih enge ih nangmah ah i vunah i ser te i nei em chuan dik declare vek tur an tia kan ser neih te leh-- Kan enge kan problem hrim hrim nakin leh zela effect loh nan ka tet lai ka inzei na te leh hei ka enge kha vaccine lak na ser ang khatin zawng zawng a lang lo pawh a ka declare vek a keimah khan chuan i khatih lai khan i zawh na hei chi hrang hrang i min zawt tel bawk a enge nangmah ah i inchhuan na lai bik tih te leh Enge Kevin Khu in duh chhan kha tiang te kha min zawt pah bawk a, chuan tikhan keimaha hnuhnung berah ka lut a, keimahni ih slot bikah khan skin exam bikah khan maw umm minute nga minute sawm kha mi chhung velah khan a tling ho kha an prepare phawt a serial number kha chi khan an rawn puang leh a, mahse tun an puan serial number ho kha a tla ho number kha a ni tawh a chi khan. ih ka serial number kha fifty maw ni aw khatiang vel kha ka nia chuan ah tikhan forty eight an rawn puang a fifty kha rawn ni dawn tawh maw ka tia mahse min rawn puan kan ta deuh kha tia min rawn puan kan kha chuan ka tling tih kha ka inhre ta ka lawm lutuk a yes ka ti hei a lawm awm ve loh tlin in ring lo lutuk ih khatia ih ka serial number an lam ta lo ih ka tling ta si kha chuan. Tikhan aw mi zahnih atang khan mi sawm thum panga vel an leng thuka aw khatiang lek kha an tling a nih chu skin exam ah khan maw an chhawk chauh a seventy percent vel chu an reject a nih chu chuan umm. A tu kha final interview a nia, khatia skin exam kan pal tlang hnu khan a tu kha kan thil tih tur te leh kan pre medical form kha mi kha min pe a, khatah khan kan medical history te leh hei medical situation kha tiang hrang hrang kha a in ziak a, tia ang medical issue kha tiang ang buaina i nei em chuan a hmain in zai te i hma bak tawh em chuan TB enge. i thisen ah harsatna i nei em tih khatiang vel kha tik tur a awm a nih chu. Chuan hei body keimahni mihring diagram ang hitin an leh ah an lehkha ah khan an ziak tir khatah khan i ser neihna kha ti khan dot in ziak rawh chuan i enge nakin leh zel a nangmahni identification ah an tia tikhan khatiang thleng khan i kan ti vek a pre-medication form kha kan fill up phawt a nih chu chuan. A tukah slot min pe la kan interview dan tur a final round a ni thumna kha final round a ni tawh ta khatah khan one in one interview a ni tawh a. One in one interview tih chuan ih hei ih recruiter pahnih khan ih min thut chilh a tikhan zawhna min zawh rawn a nih chu. Kha kha a tukah khan dar dar sawm pahnih slot min pe a, Tikhan i slot hrang hrang min pe vek a, minute sawm panga dan zel angah slot min pe maw? Umm. Chuan keimaha chu sawi ang chuan dar sawm pahniha a kal tur khan min ti a, chuan amah erawh chu a tu ka lo nia, tlai a hmania kha i mi an chhawk ti mai ang, a thleng hman lo ho direct rejection an pe lai ka hmuh avang khan i ka hlauthawng lutuk kha ka va kal hma a, dar sawm pahnih kal tur kha. Dar sawm velah ka va thleng phei a, umm. Khawiin min thim hnan daih a kan sawi zawm leh ang. Aaa chuan aaa dar sawm pahnih a thleng tur kha dar sawmah ka va thleng a, aaa amaherawh chu kha kha a lo tih chi khawp zawk a, ka va thleng khan eh ka thlen laia an slot pek khang kha an lo la thleng hman loa chuan umm interviewer aaa pahnih khan. Ahh, eng dar in zang i lo kal hun min tia, dar sawm pahnih nia i mahse ka lo kal hma a ka tia. A that hlauh chu i lo kal hma kan eng nge keimahni hun min respect sak a, chuvang chuan interview kan pe nghal ang che, aw i hmanhmawh e eng nge i in ready em min tih ni chu chuan ready e pawilo tih zawh thawih thawih ka duh zawk ka tia chuan min ko lut a chuan an pahnihin zawhna han min han zawh rawn tak tak a maw. zawhna min zawh ho kha ngawt aw ka la ka la hre nial nual a a hmasa berah chuan i hei international airlines e an nia i zoo te khatiang vel engkim alcohol products hrim hrim an serve vek a nih chu kha kha doha a i oh keimahni airlines ah hian chumi khatiang chu kan serve vek a zoo serve hi inhuam em. I thei a ngem chuan i doha i relocate tur doha a cheng turin doha in sawn turin i in huam em tih te chuan leh enge keimahni i Qatar Airways chana i thawh duh na chhan tih te min zawt a chuan enge tuna i hna thawh lai mek tell me something about your current job tih te maw leh What do you think about appearance? Enge lan dan hi i eng angin nge i ngaihpawimawh khatiang kha min zawt bawk a. Chuan umm Are you a smile person? How do you think about it? khatiang hei i keimahni personality base ngawr ngawr ni chu chu pawh a pawimawh berah chuan kan communication skills an hriat duh vang ni ber hian ka hria a. Chhahna dik leh chhahna dik lo kha a hran pahin a awm chuang lo a mahse, Kan communication skills an en chhin duh vang hrim hrim kha a nia. Tikhan minute ngaw rawh aw, minute sawm atanga sawmhnih vel kha zawhna min zawt a, chuan chutah chuan ka rawn sawi tel leh duh chu ih a hma nia an ti tho skin exam kha mi khe kan vun en dikna kha an nei leh ni chu kan kut chuan kan hmai thlengin ka sawi tawh ang khan areng eng lian lutuk pathum ka khabe hian ka nei a ka in shave na kha maw. Mahse, anmahni khan ih arngeng te hetiang hmaibul te chu permanent a ni lo a, enkawl a dam thei ania chuvang chuan ih i lungaina tur a awm lo an tia. Chu chu hei an duh zawng ang in nih chuan eng ang pawn hmaiah vunah harsatna nei mah u lam aw an la tho ang che u. Khatiang vel mai mai kha chu worry lo u la. Kha kha ih third round ih final day a interview kan neih dan chu a nia, chuan min i sawmhnih hnu velah ka va chhuak ve a, ka va. chhuak thei hram a, umm chuan ahh min zawh tel leh pakhat ka chhuah dawn a min zawh tel leh pakhat chu enge keimahni atangin hriat duh i nei em chuan question hrim hrim i neih chuan tunah i min zawt hrelo la an tia keimah khan umm. i tling ta ang ni ila hei tuna candidate zingah hian a van nei pawl ah lo tang ta ang ila eng tik hunah nge ka lo join thei ang tih hei question zawh ve hrim hrim kha ka duh ni chu umm keimah bik ah i khami final round kha maw umm keimah bik ah kha chuan min zawh nasat em em chu ka personality i leh i ka hnathawh tuna i khami i ka tera ka tlin hma si a ka hnah lo thawh tawh te i min zawt a khat atang khan Hei retail industry a thawk ka lo nih avang khan tuna in in thawhnaah ka rawn lut a, chumi in brand chu rawn lei ka duh a, i ka fapa tan lei ka duh engtin nge min lo offer a, engtin nge min lo welcome ang min min tunah hian i ka hmaah min hrilh rawh hei a live a action in engtin nge min lo biak ang kha tih ang te kha min tihtir a maw. Hei kei lah i kum nghal lai kha tih ang vel experience lo nei tawh kha chu kan ni tin hnah lo ni bawk nen kha chuan ka lo zam ve vak lo nen khan bakah con con hei ka zam ve tho amaherawh chu ka confuse lui a nih chu maw confuse confidence kha a pawimawh lutuk a leh i nang mahni grooming hrim hrim kha a pawimawh bawk a chuan tikhan interview ka nei zauh a ahh. A tuk a tukah mail through in min rawn be leh nghal a, ih blue background ih thlalak keimahni khuta Qatar Airways an thawn tur kha mi kha kha mi la tur khan blue background ih email kha min rawn thawn leh nghal a. Kha kha an interview process chu nei mai a, ah. Khami hnu khan interview kan tling ti mai ang kha, kan tling ti na la ni lo a thar dang kan zawh a, khatiang mail kan dawn pawh khan offer letter te la dawn leh te ngai a, chuan passport te kan submit leh te ngai a, chumi zawh a tih tur hrang hrang a la awm a, keimah Khangor aw i skin eng lo ah khan ka lu ah hian hei ka tukhum ah hian ka tet lai a ka tluk na ser lian ve deuh a awm a ni chu, chu chu ka declare a. midang ina offer letter an dawn tawh lai khan kei chu hemi ka serh thlalak thawn tur khan min rawn ti a, vawi hnih nge vawi thum lai kha ka zu thawn tha a, kha khan hun kha a duh rei em em a bakah ka passport kha surname leh given name passport ah hian a awm ngei ngei ngai khatih lai ka passport kha ka given name leh ka surname hei ka ka hming pum ang tawp hian ka hnam hi ka dah ngai loh chuan RC tih hi ka hming pum tawp Lalven Himati tawp hian ka lo dah vek a kha kha. Khua lampang i hei tuna kan awmna maw? Qatar ho a i visa hmu tur chuan leh khawi hmunah pawh thlawk tur chuan given name leh surname a hran pau awm kha lo ngai a. Kha kha ka neih loh avang khan passport te kha ka apply tha leh kha khan min delay nasa lutuk a chuan thla ngawk ngawt awk a interview kha mi offer letter ka dawn kha umm May velah daih niin ka hria offer letter kha ka dawng a chuan joining letter i kan rawn thawn leh ang che an tia. Amah erawh chu i chumi hma chuan i passport i siam that a, i surname zawng zawng i tih that vek ang a entia kha khan hun a duh rei lutuk a chhan chu ka i identification hrim hrim hei aadhar te pan card tih te khatiang ah khan ka hnam hming ka lo dah lo bawk sia chuan ka hming hi ka split tawp a nih chu hei Lalvenhima tih kha a laiah space ka dah chuan pakhat zawk a surname ah ka hmang a pakhat kha given name ah ka hmang a. Tikhan Bangalore ah ka apply lo harsa em em zui a, chuan passport office ah te ka va kal a, vawi hnih nge vawi thum vel kha aw min lo reject kha, passport ho khan vawi hnih min reject phawt a, min san sak a chuan umm hei an ram mi kan lo ni lo zawng zawng nen Bangalore ah phei chuan a harsa lutuk a chuan a vawi thum na ah khan ahh. Ka ti fel thei hram a chuan police verification te tih leh te a ngai a Bangalore a hei passport kan apply khan maw tikhan ka pending rei lutuk a March March thalai hawl a interview piah tling kha September last week ah ka join chauh thei anih chu keimah keimah bik kha chuan ka batch mate te ka interview pui te kha chu keimah aia hma ah te khan an kal vek a ih ka join thlak training kan tan khan Hmu rawh aw, thla hnih nge thla thum te an lo thlawk hman tawh khatia ka interview pui te phei ka chu. Chuanin kha kha ka tlin chhoh dan leh interview kan pek chhoh dan chu ni mai a, a dang ka sawi chhunzawm leh dawn chuan a rei dawn lutuk a maw umm kan tlin tawh hnuah tikhan offer letter te kan aah dawn hnuah ih engkim a fel tawh hnuah, Flight kan chhuk hun, kan joining date te leh ih kan training neih hun tur, inṭan hun tur te tikhan mail thu vekin min rawn hrilh leh a. Chuan Khang ho khan akinah a hran pahin ka rawn sawi ang a, tuna ka sawi leh dawn chuan maw a rei lutuk dawn a, video upload chhung a rei thei lutuk a. Ka rawn sawi tel duh pakhat bawk chu a ṭhen tam tak hian aviation course i ka lem, ih khawihmunah nge i kal hi a, min rawn ti ṭhin, min rawn zawt ṭhin a. A hran pahin aviation course hi ka kal lo a, keimah atang chuan ti mai keimah ngaihdan ah chuan ngai ka ti lem lo a hei mahse mihring kan theihna leh kan tlin zawng te in ang lo a, a then tam tak chu i personality leh eng nge kan communication level te khatiang build up ngai tam tak kan awm in ka ring a, i keimah ngei pawh ka perfect ka ti bik suang lo a, khatiang ang kan ni a eng nge mihring confidence. en nei vak lo kan nih kha chuan a tha ka ti lutuk a amah erawh chu ih training hian an ti na aviation course kan kal hian sum te a hek em em a ih sum an charge nasa ve em em thin a a chu bakah kan e company a kan tlin tawh phei chuan airlines a kan tlin tawh phei chuan an airlines hian a hran pahin training min pe leh vek thin a ah kha kha ka rawn sawi tel ve mai mai a mahse kha chu nangmahni i ngaihdan nise keima a ngaihdan atang chuan ngai ka ti lem lo a. Leh bak a i tunlai ang a i hei hmuh a harsa tawh em em a hemi hna hi i hna i khati ang a lut duh ngawih ngawih in i phei kha chuan a pawi ka ti lo a a bik tak in mipa tan phei chuan tun ah hian luh na chance hi a vang tawh lutuk a i India ah ngat phei chuan i mipa recruit hi Akasa Air tih lo hi an awm tawh pawn ka hre lo a Star Air kha Regional Airlines a nia khat kha mite pahnih bak kha mipa an recruit ngai tawh pawn ka hre lo a. Chuvang chuan a tam thei ang berin rawn apply ulh a, i nakinah interview hunte pawh awm ve leh zel ang a. Khati zawng kha ni se tun chum atan chuan video kan ti tawp hmain zawhna nei in awm nualin ka ring a, i hemi ka thil rawn sawi tak kha mi base atangte khan zawhna in nei ni chuan comment section ah khan lo dah ulh a. Nakin a hran pahin question and answer tih kha mi video kha hran pahin ka rawn siam leng a, enge inhriat duh zawng zawng kha ka rawn sawi kim lo mai thei a, chu chuvang chuan zawhna kha rawn zawh hreh lo ula, a tam thei ang ber chu ka cover ve chuan ka hria a, mahse sawi theihnghilh tam tak ka nei ka ring bawk a, ahh chuvang chuan ahh zawhna kha. In thla hrawng loin min lo zawh bawrh bawrh dawn a comment section ah khan chuan lo min lo la subscribe lo in lo awm chuan min lo subscribe ah ve bawk ula chuan ih a hran pah a eng nge min rawn be nuihin awm chuan Instagram lamah te min rawn be bawk ula Instagram ah ka hming kha ti khan type tawp ula lo lang mai ang ka account ka private lova ah chuan umm ni leh phawt u muttui ni hman nuam vek ule.